Kamoro moro ma intie en otieno maber jana mar Etienne wan kod chenro mar kuku mar wach ma bende ikeloni kinde ka kinde kod an Jeff Olomba. Ka otieno ma kawuono wadwa wuoye weche goeko mag kuo e yore goeko mag ATM. Magi eki mwadwa rango mondo wane to wanyalo konyo oganda wa nade mondo gibed motang' kik magi kitiyo kod yore gi mag ATM. Ka in kod ote namba ne malo kanyo ero chak kod kuku mar wach kae to ote mari Facebook idwa Lolwe TV, Twitter at Lolwe TV bende nyalo da chor kachiel at Odinga Oloo. Tigi kiduto wabro penjo penjo margi kae to wamiyo udwoko. Abro miyo wendo thuolo Omos otieno ma kawuono nyisu kaunti ne kae to dhi nyime kod kuku mar wach. Arwaki e studio. Erokamano Jeff. Mm.
Jokanyana mamos uno imore uru. Nyinga iluongo ni Daniel Gore Otiato awuok e kaunti mar Migori. Mm.
Erokamano ahinya Daniel Gore Otiato. Tino ma kawuono wadwa ni wawuoye wechego eko mag mecho kitiyo kod wechego yorego eko mag ATM. Nyiso ni to ATM fraud en gima chalo nade? ATM fraud en uh, En yo ma Onjwaria tiyo godo e mayo ogandawa matiyo gi cards. Sana sana sani wasefwenyo ni atamalo praboro gabich mag eh, ogandawa wuotho gi kad molo tiyo, tiyo gi pesa aching'. Koro inwang'o ni Onjwaria gi gise nwang'o tricks ma gitiyo godo mondo mi gima ogandawa ka gitiyo gi kad nikech inwang'o ni kad gi itiyo kodgi e, go go mafuta ne nyamburko mm. inwang'o kitiyo kodgi e, e magepe kisechiemo tichulo kitiyo gi kad mm. e, kad achiel gi inyalo nwang'o kitiyo kodgi kata mana e supermarket mm. ma kiseng'iepo to kichiw pesa en ikal iriwe ariwe e masin kama to kar omenda ma gik michoko ing'ado ang'ado e wiye kanyo mm. koro wakochegi osebedo gi lony mamalo ma gikwalogo ogandawa. Inwang'o ni sama idhi e ATM nyalo ni giketo mashin ma masomo ATM uh, nitie mashin miluongo ni ATM card reader masomo account number ni somo nyingi uh, to gi details mag card ma kisetiyo gi card nigo to gidhi giloso gima iluongo ni temporary card mm. ma gitiyo godo to gi gilodhogo omenda manie account ni te mm. koro ema dwa ni mondo uh, wachuo wang' ogandawa gibed motang' ma ok ni chieng' moro kiringi dhi e bank idhi manyo omenda inwang' ka omenda onge. Hmm. Erokamano ahinya Otia to gore agoni erokamano maduong' mokalo tinwa kawuono. Gima duong' e piny en ni weche go eko mag chudo kitiyo kod kadi oseketo piny obedo mayot miwuoro nikech kata an ang'eyo ni weche go eko mag kad samoro atimo kodgi samoro ago godo aolo godo mafuta nyamburko en gino ero mayot tiyogo miwuoro. Ang'o ma koro kelo chochni e wachni eri? Ere kaka ka atere mondo jok odhi oswipe kacha to gin bende ginyalo some ma gikone gigi gikwala. Ma endi gichope nade? Uh, yo ma gichopo godo e, e gini inong'o uh, ah, sana sana uh, oganda ji kijende mang'eny tieko skul gin gi IT knowledge to tich gikoso. Koro inyalo nwang'o ni giriwore uh, ya, ya kijende mapod tindo to giloso card reader ma ginyalo tiyo godo to giso e ATM kanyo. Uh, en mashin ma somo details mag card ma ka ng'ato sami sedi kacha uh, tang' moningo bed ni oganda wa tang'go samoro amora midhie e kor, e kor, e kor ot midwa golo omenda kapok isoyo kad nino chek anena slot kachacha ka, ka dipo ni nitie both moro kata ni eh, eh, gima chalo mabati e slot kanyo madwa chalo kad kama ka dipo ni oyiengni nikech inwang'o ka kad reader ni uh, ikete odwa chalo gi dho slot kanyo ma ki inyalo mul inyalo nwang'o koyiengni koyiengni to wuog awuoga kanyo mos kik iket uh, kik iso kadni hmm. machielo kendo madwa ni ogandawa ochike itgi ahinya sama idhi golo omenda Ah, thoth bengi gi i- ki- kidhie e, e kor otu- okuta ibro nwang' ka nitie kata mana ah, container moket kanyo ma ikete otas ikete riside gi ma ka ng'ato osewuodho omenda Mm. nwang'o ni risid ni ok oting' nodhi godo ot ogole to owe kanyo Mm. riside gi ema achudhegi gi analyze gi gikawogi to ginwang'o ni ma account holder en Jeff uh, account ni read pesa ma romo kama account number ne en kama hmm. koro magi e gik ma gidhi analyze to ka Seth modonjo kanyo to ogolo omenda to risit bo owuok to ka obolo kanyo mm. ka risidi no gikawo gidhi godo machindgi be nitie kacha ma, ma read card iluongo ni card reader ma read card no ka gisedhigo to giloso gima iluongo ni temporary ATM card ma gibiro tiyo ibiro lose haraka haraka ma within two hours giselose ma gidhi gigolo omenda e account ni mm. maka chieng' moro ka kidhi idhier na nono mm. ero ka bana nyatia to gima dwani mondo apenji en eh, ATM gi kiwa nitiere wang'eyo ni nitiere pin number mabende kidhi to in ema idiye kendi mondo mi pin number ni obed reflected kacha chande mondo pesa onyal wuok jogi eki to kare pin number ni eri gin giyude nade ka koro giseloso miwachono Pin number ginyalo yudo nade ma gikaw omenda? Pin number sa, sama ng'ato dhie okoro kuta no dhi wuodho omenda. Hmm. Inong ka sama iki in cha. Yes. Uh, card reader ma, ma gin godo ma gi, giso kanyo no. Hmm. It is able to to en code message mm. sa, sama idiyo cha to en code sama idiyo digits ka mm. to o en code ochalo memory card yes. koro ka gidhi gigole mm.
to gidhi gisoye machine gi owuon mm. to o retrieve information mokawo kachacha mm. koro nwang'o ni information mar mar uh, eh, pin number ni gin godo account number ni gin godo details nyingi te gin godo mm. ma koro ka giwuok kanyo to gin gi gi nyingi gi informations gi details gi te te te te mag mag account mm. yes erokamano nyotiato to jogi kikoro ka gisefwenyo kama endi gikawo omendano erosano koso gibiro kawe to dong' sapa ne tinde oganda ka in kod ATM to simbi ong'we yamo mari bindi nyisi ni igolo pesa machalo kama kata iketo pesa machalo kama. Ka ifwenyo ni ng'ato gole miwinjo ineno ka simi ondiko ni message ni igolo pesa to in ok igolo. Kare ang'o monego bed ni itimo? Uh, gima adwa ni aler ne ogandawa. Uh, sim ibiro nwang'o ni nitie bengi ma kiseyawo account kodgi mm. to gikawo nyaka namba ni mar ong'we yamo yeah. ma samoro amora milodho pesa e, e okuta tinyisi sano sano sano sano yeah. nyisi ni notify ni gima kama yes. yeah, mm. gima kama otimore mm. tinwang'o ni bengi moko poko poko upgrade their system yes. kamano to kendo inyalo nwang'o ni in gi kad achiel minyalo tiyo godo e bengi madhi kata mana ang'wen mm. tibiro nwang'o ni equity ni kode family ni kode mm. koponge kode mm. iluongo ni in, in kade ma ma notify sama sama iketo pesa kata igolo pesa e yor, mm. e, e yor simu mar ong'we yamo inuang'o ni mm. bengi moko onge kode koro both both ma nyalo nwang'o oganda ki kad ni achiel ni inyalo tiyo kode e bengi ma ATM ATM sa ar, makala adek kata mm. ariyo mm. yeah. iluongo ni ATM achiel inyalo tiyo kode to ok inwang'o notification mm. moro ichak itiyo kode ok inwang'o notification mm. koro mago e, e both manyalo ma ok nyal ng'e ok nyal mi ing'e ni ang'o timore e akaunti mm. koro gima oningo ogandawa oningo chike iti ahinya mm. kitiyo gi uh, bengi bengi migole omuom mm. oningo bed ni idhi ma gi register laindi kata simbi e ong'we yamo. Erokamano nyo tiyo tongore obro kaw yo matin kwa duogo obro dhi nyime wadwa ng'eyo ne to kare ka idhi e ATM to iyudo ka tich eh, mar ATM otami samoro in jaduong' wang'i ok nen maber in dayo samoro bende in koka ng'ama dhi tiyo gi ATM mokwongo ok ing'eyo ni to iso gino kanye to idhi yang'o igol pesa kanye ng'ama nyalo konyi aneno ka nitiere ga askari moko kanyo ero ok ang'eyo ne gin to bende ginyalo konyo ogandawa mondo ginyisgi adieri ma endi en kuku mar wach

Ka waduogo e thuolo mar ariyo bang' modho pi, wageno ni iyudo maber. Maendi en kuku mar wach madhigo nyime. Otieno ma kawuono wawuoyo weche go eko mag kuo kitiyo kod yore go eko mag ATM. Chenro mar kuku mar wach igole kod an Jeff Olomba. Kaka in kod ote namba ni malo kanyo ero. Achiel kachiel abro mi thuolo imoso ogandawa mondo inyisgi nyingi mondo wadhi nyime. Nyinga iluongo ni Daniel Ngoro Tiato. Mm. Uh, ai kaunti mar Migori.
Erokamano ahinya Otiato, otieno ma kawuono agoni erokamano kuom chopo e studio mondo walosie weche mag eh, kuo kitiyo kod weche mag ATM. Samoro nitiere jodongo kata deye kata jok ma bende ok olony e weche mag tiyo kod ATM. Kodhi to bang'e ok ong'e ni to tim nang'o. Kare ng'ama nyalo kwayo kony e seche go? Uh, iwachoga ni uh, pini yako siri yako. Mm. Uh, pin pin kata mana mar ong'we yamo kata mana mar ATM card en siri ma ok onego bed ni inyiso ng'at moro amora hmm. nikech inwang'o ni e, e, e thuolo mar misenyiso ng'ato ni mae pin namba ni uh, trust ng'at machalo kamano ok en gima yot hmm. then usawishi madwa miyo ogandawa ka kopo ni ng'ato wang'e ok nen kopo ni hmm. ng'ato tuo Kopo ni ng'ato kata ng'ato omer hmm. ma ok onyal tiyo gi ATM card nogo yes. dhi e lai dhi e lain kuchocho mondo igol pesa nikech uh, both ma wan godo kitiyo gi ATM ATM ibiro nwang'o ni uh, o, o, o, o, o, o respond to hmm. some of the some of the ocha, computer chalo chalo dhano mm. ma giminyise motimo giminyise motimo mm. mibro nwang'o ni ka wan e line wagolo pesa ATM to ng'ato golo tidhi idhi immediately mm. ibro nwang'o ko ong'ogo card no kata omuonye odhi mm. koro gimoningo bed ni itimo ng'at ma matiyo gi ATM nyaka obed ng'at ma stable mentally ma ok odhi kuno ka kose uh, turo tung liech mm. ok oningo odhi kuno ka kotuo moter nikech sama iterni kiketo kadi e, e wang' bugo kacha inyalo keto kapok ores kapok ka ng'ato wuok haraka immediately kifollow kapok kapok obedo tiari mm. o magi gik ma yore ma kamagi minwang'o ni uh, these fraud stars mm. tiyo godo e kwalo ogandawa mm. sama idhi cha kad ni nyalo mwonyore mm. sama idhi cha kad ni nyalo moko sama idhi cha then these fraud stars gin giwingni awingi e dho e dho e dho ATM around kanyo tu ema giwingnie ma sami gino osemwonyre no kata gino moko kanyo no okito ko ibiro chako jaji ni ni oo tidwaro kony sami ibiro ni idwaro kony cha to machine go inwang'o ni pinje mosedhi moseendelea machalo South Africa South Africa machalo UK Canada a- America gini kuchocho inwang'o ka gin ma kad rida gikete kata mana e pat lweto ka ma sama obiro iri ni Jeff odwa konyi gi kad no mhm. to mashino ni mana e pat lwete ka read everything koro kony oganda wa ok onego bed ni idwaro kony e dho ATM. Erokamano nyar tiato to gimang'eyo ni lai ing'e ni dhi e tekni samoro lai ok ti seche piero ariyo kod ang'wen koro ATM tinyalo dhi e sa asaya kata gotieno. Ok ang'eyo ni bende nitiere seche mabeyo mar dhi e ATM onego wadhi kuno gotieno koso onego wadhi mana kuno odiechieng' nikech nitiere oganda moko mabende osemaki kod jomecho gi eki giteri ma gichuni mondo igol omenda gichak gidi koromo sa auchiel otieno koromo odiechieng' ma kiny gichak gidi mondo ichak igol omenda moko kare en sa adi monego wadhi e ATM to aneno ka be nitiere askeche miketo kanyo mondo orit ATM gin gikonyowa nade uh, ah, ATM ok onego bed ni wadhi e sam, samolewa ahinya mm. Eh, kaluwore gi research ma wasetimo to gi gik ma waneno ka timore inong' ka these fraudsters githoro timo timbe machalo kama sama holiday nitie kaka ne wan gi Easter ni hmm. sama sikuku dhi mbele sama nyithindo dok sikul sama gik machalo show ni around mm. machiegni yeah. sama ng'ato nwang'o bonus mm. ma inwang'o bonus machalo e, e pinje mag uh, jolang'o kuchocho mm. inwang' ka sama jok mang'wedo chayo nwang'o bonus these fraudsters they, they, they they meander around Mm. Gi- gi move in waves ma gipimo ni sama kama Mm. ji dhi e Easter Yeah. sama kama ji onwang'o sara kaka sani ok wan gi tarik prariyo gi Wan gi eh, wa- Eh, koka ne sani- ji oyudo Sara juma Ehe, mokalo, sani- jomoko biro yudo sani- juma. sani koro Mm. gi- gigudre aguda machiegni Mm. gichiko mana itgi koro ah, ng'ato ok onego bed ni dhie ah, ah, uh, ATM mobed overcrowded mm. ng'ato ok oningo bed ni dhie ATM ma ok ong'iyo godo mm. then kineno any suspicion around mm. eh, ATM idwa tiyo godo no mm. wuog idhi many machiegni idhi mm. tiye to bila maneno ka nitiere dhot ATM e kinde ka kinde gi kare gin bende gikonyo oganda Jeff obila obila Ah, konyo oganda Mm. To dhano mawuotho gi tiende ok- ok- en ng'at ma ok onego bed ni amini Mm. nikech kata kachacha Koro ing'eni kata kata gin mana kiyudo gi ka kachacha- gibeta sayudo ka gin e iye kanyo ok inyal nyise ni ooyo wang'a ok nen maber kata ok ang'e tiyo gi gini sonago mondo eh, ah, ikonya golo omenda. no jeff hapana
Ok, dwaro kony mar atm mano gi- ok- mano gima atamora Mm. kaka jalony mano gima atamora Mm. ibiro nwang'o ni askeche gi gin ka to gin be gin mana dhano to sani e kata mana askeche gi ng'ini gisomo to mm. gik ma chalo uh, fraud itimo gi jok man gi lony mm. ma ok onego bed ni kwako nyirgi ka emomiyo ndik dong ineno kidhie midhi golo omenda midhi e bengi kata idhie ATM mm. uh, ATM uh, house kanyo ibiro nwang' kondik ilani moro oket kanyo ni kik ikwa kony moro amora ka in gi shida gi ka nitie kata namba namba mar ong'we yamo migoyo mm. mano emomiyo nikech sama ikwa kony to both obiro bedo e, e, e, e laini sama ikwa kony kata ikwa kony ir obila kata obed ni ikwa kony ir chukdar mm. uh, eh, laumuno ok ibi keto ir, ir, ir company mar bankno mm. mano gima gibiro golore to dong' dong' kuomi nowuon mm. yes mano emomiyo adwa ni ah, ah, kono ogandawa achuo wange ni dwaro kony e ATM hapana. Hmm. Hmm.
Koro ATM kidhiye to ibed mana kendi motang'. Ibed mana kendi motang'.
Ah. Ma kata sama iki in yes. you are ATM pin mm. you have to cover, cover the slot ibedo ma igeng'e ga gogi mm. ma ng'at man chien ok ne, ok ne. Mm. mago e tang' moningo bed nogandawa mok ni itarri gi chien ti idiyo nembnigo kama mm. mano kwali mano jomayi mano jomayi to kare jok mage minyalo nyiso wechegi jok machalo joma idak go samoro jaodi gin bende ber kinyisogi pin mari uh, ogandawa uh, adieri mantiere mm. asetiyo gi uh, grube mang'eny mm. to inwang'o ni jok mikwalo gi ATM inwang'o ni inyal kwali gi gosiepni Mm. inyal kwali gi ng'at mudak godo Mm. inyal kwali gi gi jok ma jok miluorri godo Mantie ma- ma- machiegni ma- kodi. machiegni Mm. yes ma kata min ot midak go ok inyal nyiso kata pin minot mari kata mar ATM. minot ok gima gima bro chuni ni nyise pili no mm. ok ane nikech ko samo ko poni tuo mm. ibro miyo gi nitie details nitie yeah. details ma madonge bengi ku kata ketho mm. nitie jok ma kawo uridhi no yeah. mago momiyo details ga da do kucho koro mm. gima bro chuni ni ichiwo pin ni no mm. ok ane sama in stable mm. okane nikech ng'at michiwo pini no kata obed mana rawechi kata obed mana minodi yeah. en ema obiro kwali mm. to sama okwali no ing'e ni ka both osebet e, e, e account ni ibiro penji ni uh, uh, pin ne share gi ng'a mano e gima kidhi e bengi kujo tikuongi penji mokwongo mm. to kisewacho ni na share gi minoda mm. kwisha irumo mano ting' ma koro bengi ok ok bi kawo Mm. mano ting' ma lal ma koro dong' ka in owuon kata bed ni min odi ema ne ok okawe kata mana rawech ema ne ok otoko pesago Mm. to mano bengi ok bi ng'eyo Mm. ok gibi tamo ni gifwa ni gi- gini motimo time gi fraudsters kata gi ng'at ma in godo machiegni mano Mm. koro mano i ing'ado ne gi Hii story no, hadithi no ing'ado na To CCTV cameras mantiere e TM gin to gikonyowa nade ka watieko chenro thuolo ok marwa? CCTV hmm. cameras uh, gibeyo. Gibeyo to ng'ikruok bende gin godo. Hmm. Ng'eni uh, psychology obwongo mar dhano. Yes. Uh, thothgi anto anyalo wacho ni oketgi kucho mar mar tiyo gi psychology mag ji hmm. moko nitie miketo to gin faulty moko nitie ma ongoro mana wang' gi kuond go to kata mach onge to hmm. gin gin mana kuno koro gin ok onego bed ni wa rely kuom gi ahinya hmm. then sama both obet obet account ni there is a procedure nitie nitie uh, rules nitie chike mm. mifuato kata ka gidwa retrieve uh, mm. footage mag cctv mm. gin stories mang'eny ma sama both osenwang'ino nyalo kata mana go chunyi koro uh, tang' moningo oganda watang' godo en yeah. ibet, ibet ma, ma, ma motang' ahinya gi, gi ATM. Gi ATM. Uh.
Erokamano ahinya Otia Tongore, agoni erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio tino ma kawuono mondo inyiswa weche goeko mag kuo kotenore kod weche mag ATM. Oganda mathoth osebedo ka ywak ni gidwaro ka omenda gi lal to ging'e ni lal nade. Samoro giparo weche goeko mag ATM isekonyowa ni kata ka inyiewo fuel mano ero mar nyamburko to nyaka ibed motang'. Kata kichiemo kod kad e magawa nyaka ibed motang' ka imiyo jogo mondo gi swipe kik gidhi kod kad ni mabor kama ionge. mano e gima iwacho yes kata sama gi swipe ok onego ko ko ore diriyo ko ko ore to tamore kwanyo kik yienegi mondo gichak gire machielo mm. ka gidwa re machielo ka in gi cash chulo kionge gi cash weri gi wuogi mm. nikech sama sama gire madhi diriyo cha yeah. manyi ngini ongad pesa di diriyo account